Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita seringkap genap buah mawang ngambi bela empit nyepi mimit enda masai ke nadai. Selamat lemai bala uchau udah merenggang ke rang kita baka ke lemai tu uchau. Enda patut sekali bedau ne ya. Nyadi lemai tu ini deka bekunsi ke siti jerita ari siku uchu ba messenger page Iban. Endang ya baka selama uchau. Jerita bala uchup ke dikirum ke uchup ba messenger diserurik admin dulu ngambi iya badu ridang sawang belubang gerah pun berang. Ngambi iya badu betabu baka ubung tapang besinta enggai nyadi di kedang. Nyadi leka jaku ti kena uchup tu nurai jerita bechampur baur aja iya nya jaku laut enggau jaku iban. Pedih naal ga kening admin kitai au nyerurik iya. Nya alai ni mai bala ujuk sama bela belajar sereta beratika jaku enggau speal Iban ti engkeman au. Enti ini salah nadai salah bala ujuk madah sereta ngemetuaka leka jaku ti dikena ini. Awak ke jaku bansa Iban enda lelang midang baka embun teberingkas tawas. Munyi ko leka biau. Pechah periuk tanah ganti periuk petani padam bulan ganti matahari parai sida ke tuai ganti kitai ke rebak dudi. Arap ke bansa kitai Dayak entuchung baka bukit, ngebung baka langit lelinang baka danau tampak baka pulau. Beh, duduk entap ba Lauco ini ka berengkah nusi ensera kitai au. Nyadi jerita kitai baka ke lemai tu uchu. Ngi uchu indu ini ti bebangsa Bidayuh ari Serian, nyadi iya belaki jadi enggau orang Batang Rajang kenu ke tudah tuai. Kitai ngena nama Karung Sumai enggau Ijau ngambika lantang kitai ngaling dalam jerita enda bejerepang baka Simbang Bungai Jarau. Jerita tu nyadi kena ke malam Hari Empat taun dua ribu lapan belas sebedau kubit suba uchu. Nyadi kebun sida sumai tu bisi kurang lebih lima pun buah rian. Bisi mega buah bukai kenu ku tudah tuai. Rian sida sumai udah berengkah labuh iya ga lebat penapat ku tudah tuai. Meda buah rian mupuk labuh, seduai melaki bini bisi berambu deka bemalam ba langkau kebun buah sida sumai sepengudah ngambi bala anak pulai sekula. Ijau enggau aja pun mai bini iya laban maya hari lima. Anak enda ga sekula hari enam enggau hari minggu. Nyadi anak seduai baru siku maya nya. Pemeri satu enda enggau. Anak seduai adi wan indai seduai apai sumai laban seduai ti agi regas rambau maya nya. Tembu semua pengawa. Sumai seduai ijau pe nurun ari rumah ngelawa kebun. Jam maya nya nyau lalu pukul tiga kenu ku Sumai. Lebuh seduai melaki bini benung bejalai bentunda udi, enda mukai-mukai kayu purang ngenyit patah rebah ngempang jalai seduai melaki bini. Bela beperening pangan diri seduai. Ijau laban ke bansa Iban lama iya ngenung. Kati baka tu apai wai, pia ko sumai enda nya laki iya. Mekang enggau ga pejalai tua tu nyau deka datai ba kebun. Pia ko Ijau nyaunt bini iya seraya jari iya netak kayu purang ti rebah ngempang jalai seduai iya nya tadi. Sumai enda munyi aja entudi laki iya. Datai ba langkau kebun jam pen nyau semak pukul lima lemai. Datai seduai aba langkau sumai pen lalu bebela pemakai. Ijau bekecamuk sebela tanah ngiga ranggang patah dikena ngidupka api. Benung tudah tuai ijau tukir-tukir ngumpul dan getah. Enda mukai-mukai, iya bisi ninga munyi orang indu ketawa. Munyi nya didinga ijau. Munyi ketawa indu sepenyampau tiga empat iku. Gining gining tudah ijau ngiga ari ni penatai munyi ketawa bala indu nya tadi. Tang nadai gia meda orang. Meda baka nya, enda kiruh ga tudah tuai. Nyangka munyi sining benumbung pia ko tudah tuai. Chukup kenu ko jaku penyampau kayu. Kayu nya tadi pun lalu disan ijau. Ijau pun bejalai pulai ngelawa langkau. Baru nguing kedirik meh tudah tuai ijau dinga iya munyi urang indu tadi ketawa baru tunga belakang iya. Malik kenyit meh tudah tuai ijau meda tunga belakang iya. Tang nadai gia meda mensia siko. Ari ga udah silau nyau serepan. Salah tu. Pia ku ijau bejako dalam ati. Iya pen lalu bejalai enggau naka penyampat baka pelana udok. Datai ba langkau iya pen lalu ngengkeh ke ragai kayu tisi tangga lalu berumban niki ke langkau. Ijau dulu iya ngelawa dapur ngiga selukai, tang meh selukai ka mimit aja ga bedau ku kita uchu. Semina tinggal sekali nunu aja. Enda bulih mesai kuan anem mit, meda baka nya. Kelimat tudah tuai ijau selukai nya tadi dibagi iya dua. Ijau pun ada nabek ke selukai nya ngagai api asik bini iya. Sumai ti meda ulah laki iya baka nya enda munyi aja laban iya meda mua laki iya nyau pucat kelat. Kenu ku Sumai, kebun sida iya nya sigi enda tentu berapa kenu ku iya. Menyadi Sumai iya ke tuai ari iya, kala mega digagai utai rari tengah malam seduai Apai Sumai. Sida sumai menyadi bisi enam iku sumai pemadu biak ke sida iya. Tembu neku ke berang lemai nya seduai melaki bini ngedang belakang. Selukai ke penudi pen lalu ditabak ke hijau ngagai api. Sayau ke bara api bedau idup. Malam nya tak senyeman amat ku sumai uchu. Enda kala iya ngasai malam ke lalu senyeman baka nya. Semina munyi indu nyenyarak enggau riga aja ke bisi didinga. Seduai melaki bini enda tentu bejaku enggau pangan diri malam nya. Seleka tanya siku, seleka ga saut siku sema ke jaku jam udah manggai pukul sepuluh malam, sigi pun nadai meh buah rian didinga seduai melaki bini labuh beduruk meram tanah. Sumai gale nyau ngimpit laki iya. Enda nyamai iya asai iya kenu ku tudah tuai sumai lemai nya. Udu ngerenjang bulu jari iya kenu ku tudah tuai. Enda nemu nama kebuah. Nama nadai sigi munyi rian kitai labuh indai wai. Pia ku ijau nanya bini iya mungkal nanjau senyeman malam. Enteh, pia ku sumai nya umut seleka aja seraya iya ke matak puak narit ngagai tengan tubuh. Nama malam tu kelalu nyelai. Selama tu angat pending laban kerengit. Tu teh senyeman pia ku ijau mutap. Sumai pun ada nyiku laki iya. Enda ngasuh mayuh te rara. Nyau kelama deka nginsap tudah tuai ijau angkat begadai-gadai tudah tuai ngelawa dapur ngambi kemantit. Baru angkat nuduk kediri meh tudah tuai jau nya tadi. Ninga munyi orang temuh baru rumah. Sumai mega ninga. Ada ensugau tudah tuai sumai angkat galik lalu merap laki iya. Ijau enda munyi aja mending ke munyi utai baruh rumah nya tadi. Nasit gelega langkau kebun sida sumai papan ngerang ukai perin. Baka langkau orang munya. Enti baka langkau orang munya. Meranggang kenu ku Sumai. Nyerauh tekala nya iya kenu ku tudah tuai. Seduai melaki bini sama bela nang keretik mending ke munyi utai ba baruh langkau. Munyi demuah majak pisit. Enda lama udah nya munyi orang bekedumu berandau ga kenu ku Sumai. Leka jaku orang ti bekedumu nya nadai temu leka ku Sumai. Seduai melaki bini majak nang ke reti. Munyi utai baruh Alangkau enti tadi semina demuah sereta bekedumu aja. Tang meh ke diatu, nyau betelekik munyi orang indu ketawa baka ke ditijik pangan diri. Ninga munyi ketawa indu engkakah baruh Alangkau. Amat tek pandak sindak seput tudah tuai. Ejau pun berupai ga getak tu dah tuai. Sapa enda takut dipenyatik utai ngeraya nya jarak tu dah sumai. Enda lama udah nya Ejau pun lalu angkat ngelawa dapur. Selukai ke ditunu Ejau tadi udah nadai dipeda agi. Udah abih hampa api. Ija udah tepekur runding enda nemu bekeni nyara agi. Munyi orang indu ketawa makin lama makin balat agi. Makin nyariah. Nya bea tudah tuai kenu ku Sumai ti meda laki iya ngenas ai mata belalai. Sumai pen lalu gining-gining merening utai ti bisi ba sebelah dinding deka ditunu iya. Seninjik bendar iya tepeda ke kambut garam. Ensugau tudah tuai sumai angkat nyengkau kambut garam ti enda jauh ari para. Mai iya ke bejalai niti gelegar kenu ku tudah tuai sumai. Enda mukai-mukai, seduai melaki bini ninga gelegar papan langkau seduai nyau dikeramek orang bebala mayuh. Asai ke ka luput tudah sumai kenu ku iya Uchau. Nyau rapas utai dipeda. Berumban ni jauh nyambut bini iya ti deka rebah. Taja pia Sumai agi nemu utai enda luput semina iya berasai lemi tulang sereta apas utai dipeda aja. Sumai lalu nunjuk ke laki iya kambut garam, nasit amat ga garam nya mayuh. Dua kambut bedau pungkal. Ada ensu gawi jauh angkat nyapai ka mut garam lalu di ridang ke ia di tabak ke ia ka api. Ada baka setup aja munyi garam meletup ajuh api. Indah baka munyi urang ke beperang dinga munyi utai beterbas aja rari ari baru rumah. Meda baka nya ijau pe nyengkau sekambut da agi garam lalu ditabur kio sebelah baru rumah ari singkap papan ti bisi meranggang pia mega tabur kio ari mua mpeluwa. Tembu nabur ke garam, ijau nyapai jari bini iya iring ke dapur nunga tungku. Kayu bedau mimit da bepara. Cukup kena seduai melaki bini malam nya aja. Beberap seduai melaki bini bela takut. Enda lama udah nya, dinga munyi indu ketawa nyaung kakeh aja ngelingi langkau tang enda Enda lama udah nya, dinga munyi indu ketawa nyaung kakeh aja ngelingi langkau tang jauh didinga seduai enda bangat semai. Taja seduai melaki bini iya takut tang begi enda asai seduai ninga munyi utai nya sebelah baru rumah kenu ku tudah Sumai. Munyi orang belanda bejaku ketawa ngetuna lama aja udah nya bekenya baru. Sumai enggau laki iya enda tinduk semalam-malam nya kenu ku iya uchu. Bendar laki Sumai ngelimat laluh kayu ba parok Nangi kena chukup datai ke tawas. Nyadi rangkang dibai ijau lemai tadi. Tinggal kia ba pala tangga ga. Nadai nemu ngambi nya nukang ke pintu. Tambu tak regah-regah utai ba mua pintu ujar rak tudah tuhai. Nadai berasai ngantuk malam nya kenu ko Sumai uchu. Ngira ari tebingkas tawas aja endua duai mulai kediri. Berasai panjai malam nya sepi sumai. Laki ai Ijau semina bekerendut patung nukung nunga parau. Pemuas betachah enggau ati takut, tawas mega nyau ayan. Munyi utai pe nadai agi sebelah kebun ngenyit senyeman. Meda baka nya, sumai seduai ijau pen ngebu kediri rari-eri langkau enggau naka pengelengkas. Basah baju tanchut seduai laban ambun neresa babas tumu pagi nya. Datai ba rumah sumai enggau sesabak nusi ke sida sebilik. Nya ke penudi sumai seduai laki iya dikachau utai laban sepengudah nya seduai enda kala bemalam agi ba kebun sida diatu uchu.